кэтэһиилээхпит «Гончарное искусство Якутов» диэн монографията тахсыахтаах. Бары билэргин курдук Андрей Андреевич Савин үлэтинэн тахсыбыт үлэтэ «Пища Якутов до развития земледелия» диэн. Ол үлэни историческай наука доктора Екатерина Назаровна Романова таһаарбыта. Оны бу гончарный искусствоға эмиэ кини таңан Андрей Андреев Савин өнеринен монография таһарыктаах.
Бу эһиги иннигитигэр биһи фондабытыарма баар күөс аа күөһү киэргэтэр ойуутун түһэрэр мастар. Оннук холобурунан көрдөрүөхпүн баҕарабын бу биэ ойуу диэн сөп. Беойу диэн бу былаана Ньурба оройуонуттан кэлбит биһиэхэ тыһыынча тоҕус сүүс биэһун түөрт сыллаахха. Уонна баар үрдээх интэриэһинэй эмиэ бу тыҥырах ойуу. Тыҥырах ойуу диэн маннык буолар Бу былаана Болтоҥо нэһилиэгин кырдьаҕаһа аҕыс үс саастаах саха былыргытын бэккэ билэр Миронов оҕонньор ыйыытынан оҥоһуллубут тыынча тоҕус сүүс түөртүн биир сыллаахха Андрей Андреевич Саввин биэрбит диэн соруктаах. Саха төрүт өйүн-санаатын чинчийээччи, учуонай Андрей Андреевич Саввин диэн Бу биһиги бэйэбит үлэһиттэрбит, таһааттарбыт кинигэлэрин тутан турабын. Мария Егоровна Филиппова, Варвара Дмитриевна Попова автордаах. Бу кинигэҕэ буллаана бу Андрей Андреевич Савин күөс туһунан ыстатыйаларыттан аҕыйах ыстатыйа киирбит. Аха, манна буллаана бэрт үчүгэйдик күөс ааттара, сир-сир тойун дьүһүнэ атын буоларын туһунан уонна ойууларын иин туһунан интэриэһинэй Святой материаллар бааллар. Бу кинигэни туппутунан биһи бараммыт билигин дьиҥнээхтии тойонун дьарыктанар киһиттэн Прокопий Алексеевич Ичамовтан тиэммит ыйыталаһыахпыт.

Онтон кэнники тыһыынча тыһыынча уон түөрт сыллаахтан иһин буолуо, уже бэйэбит хостооммут, онно оһоҕо атылаһаан игиннээн, пожалуйстан үлэлээн кэлэн барбыппыт. Мм. Онтон ситиһиим буолбаана бу аҕыйах сыллаата Олоҥхо ыһана мына буолбута дии. Онно иккис месте булбутум Олоҥхо ыһыга баар дии. Ити Олоҥхо ыһыга буолана именно туох диэн этэ. Ити балыгынята

Чаны уонус уон төрүт сылтан булаана дьартамыккыт уон сараҕы буолаали. Онно баһаам китиһи болдой. Ати эпке курдук уон төрүт сылтан лээбит хосту буолбут диэбитти. Аны улаана бу Андрей Андреевич Савин хорьерынан сир сир көрүн дьүһүнэ тустуһунан болар диэн суруйарыбит. Аччаҕына улаана биир чурапчыбыт тойын дьүһүнэ хайдаҕай.
Тобу чурапчы тойын маған буолар.

Аны ыллаана үл күөһэ диэн баар буолуохтаабыт. Үл күөһэ бу биһиэхэ улахан иһит баар гыннык. Саамай улахан иһиппит. Бу уон аатын иһиттэн артынан диэн истиэмкэтэ кинини арыйда халын буолар эбит. Халын истиэҥкэ бар. Халын баар да билиэхпит. Оннук Иоаннар ойын. Саха күөһэ иһиттэригэр саамай мааны иһиттэрэ сүөгэй күөһэ этэ. Онно оҕо боччууга диэн буолар эбит дии. Онно киһиттэр биһи холобурбутугар баалан туһанна. Манна оҕо боччуктара баалар бу. Маннык буолалар. Онтон булана онтон сүгэй көһүйэтэ. Мантан арыйда улахан буолан сөп. Бу уонан музейка баарынан оҕо боччуга диэн сурулгаачыр. Ата бихитипе то хайдар манна баҕа ехетти.
Итинник мааныйы сөп. Онтон ити оҕо боччуугун көрдөрдүү декоратив эҥи халытар иһит биһиэхэ баар дии. Аны мэһиэ реконструкциялаабыппыт
Киэптээхтиин бу. Манна анда чох талбар эбит. Чох ууран бараннар

иһиттэр ойууларыгар киирдэххэ эһиги маны тугунан туһанан хайдах түһэрбиккитий
мин бана атын амыстан музейга сылдьам үшүтүк көрөн бараммын онтон маанан бэйэм бисээнтир оҥоттообут
Онно чээктэргэ Бу иһиттэр улаана иһи полностью реконструкциялаата хатыыта. Олата баары үрдүк дьонун оҥороотта. Онтон ну контакта манна биһиэхэ баар спортсменнар да гавайгынныыр иистэр бааллар дии. Ол эбэтэр кинилэр хылайы оҥоттор этэ буоллаа дии. Аны эһэ хайдах Ыһыт ховра аҥаара курдук баар да, аннар курдук. Ону уонна бу үһэҥҥэ өттө маннык курдук ардыныы баар да, үһэ өттө баар этэ. Ону иһин бу мантан металлтыы маннык отуннаһан оҕоммун оҥорон таһаарбытым. Мхм. Онтон бу буолбанна барар да буол этэ. Бу буола үһэ өттө баар дии чугуйа дии. Ону маннык этэ кинэ.

Чэ бу Андрей Андреевич Саввин фондатыгар баар үлэлэри реконструкциялаабыккытын көрдүбүт. Онтон булааны билигин халҕыы узор халҕаныытын диэн курдук бу оҕолорго үлэҕитин көрүөтүбүт.